Юрский взгляд Россиядәге бердән бер төрки халыклар өчен уртак төрки газета чыгарып барабыз. Э, Газетебезнең битләрендә даими рәвештә Садри Максуди белән Әхмәт Хади Максуди турында мәгълүматлар чыгарып барабыз. Сезгә әлбәттә бүген бик зур рәхмәтле чөнки бу ике шәхес шул кадәр бөек, э, шул кадәр аларның мирасын без сакларга тиеш. Шуңа күрә без бүген карап барачабыз сезнең чыгышларыгызны. Иң яхшы чыгышлар балалар арасында бу газетның алдагы саннарның битләрендә урын алачак. Мин моны сезгә вәгъдә итәм. Иң кызыклы, иң шәп э, фикерләр, иң шәп чыгышларны Алла бирсә урнаштырачакбыз. Тик шулай да мөрәҗәгать итәсем килә сезгә, яшьләр. Бүген интернет заманы һәм без интернетны кулланырга тиеш һәм интернет ярдәмендә таратырга тиеш Садри Максуди белән Әхмәт Хадиның мирасын. Алар белән э, район эчендә генә түгел, бөтен татар дөньясына без аларны җиткерергә тиеш. Тик шулай да менә барыгыз да ВКонтактеда утырады, шулаймы? ВКонтактеда утырабыз, ВКонтактеда бүгенге көндә Садри Максудин белән Әхмәт Хади Максудин төркеме бар. Рәхим итеп шунда керегез. Ул әлегә вакытта зур түгел, әмма даими рәвештә яңартылып килә. Мин барыгызны шул төркемгә чак керергә, шул төркемгә дусларыгызны чакырырга, шул төркем аркасында э, халкыбызга күбрәк мәгълүмат җиткерергә чакырам. Э, сезнең дә иң кызыклы язмаларыгызны Алла бирсә, бу конференциядән соң фотограф фотографияне менә иптәшебез безнең видео төшереп ята хәзер. Әйме, бары, барысын да шул төркемгә урнаштырачакбыз алла бирсә. Э, алга таба э, Садри Максуди белән Әхмәт Хайди Максуди бүгенге көндә сайт әзерләнә. Максуди.info дигән сайт булачак. Мин аны өметләнәм инде Садри Максудиның вафат булган көненә, ягъни 20 февральгә әзерләнеп тәмамланыр. Барлык кызыклы материалларны шул исәптән бу конференция фотографияләрен, язмаларын да урнаштырырбыз дип уйлыйм. Шуңа күрә барыгызны актив чакырырга өндим э, э, бу эшкә кушылырга, ягъни языгыз безгә, материаллар җибәрегез. Э, ВКонтактеда аралашыйк, әйме даими рәвештә бергәләшеп аралашып аралашып торсак, эшебез һичшиксез уңышлырак булачак. Мәктәпкә бүләк итәсем килә берничә Күчтәнәч беренчедән бу беләсездер, Садри Максудинның иң якын дусты ул Гаяз Сакый, әйме? Аларның тормышлары һәрвакыт бер-берсе белән шулкадәр якын булганнар. Алар э, әйтерсең бер туган кешеләр, әйме? Садри Максуди яшәгән Исхакый ярдәмендә, Исхакый бары тик э, дусты Садри Максуди булган вакытта гына шулай өметләнеп бергәләшеп яшәгәннәр. Каберләре дә Истанбулда, э, Истанбул зиратларының берсендә. Шуңа күрә Гаяз Сакыйның турында бер шундый китап бүләк итәсем килә. Э, Казан утлары журналы беренчәне без э, бу журнал белән дә хезмәттәшлек итәбез. Бу э, журналларында да чыгып бара безнең Садри Максуди белән Ахмад Хәлим турында Максуди турында материаллар. Шуларны һәм шулай менә татар тасмаларын бүләк итәсем килә. Күп итеп алып килдем. Таратырсыз балалар арасында шул сүзем. Рәхмәт.